nagħmlu l-parti tagħna. Mela kellna ħafna pageants. Imma dawn jieħdu sehem fihom eluf, eh? Eluf, eluf, eluf. Meta tgħaqqadhom, jiġifieri. Purċissjonijiet, Peppi. Il-Ġimgħa l-Kbira għandha kultura qawwija, hawn nies issemmilhomx il-Milied, Peppi, il-Ġimgħa l-Kbira, ġifieri u l-uniformi. Jgħixu għaliha. Jgħixu għaliha anke għaliex il-Ġimgħa l-Kbira hija narrattiva tant. Għalhekk jgħidulha l-Kbira. Il-Kbira, il-Kbira għaliex. Aħna magħna għandna fi Skype il-Thomas. Thomas huwa persuna li jagħmilha ta' Kristu, ilu jagħmilha ħdax-il sena, għal ħdax-il darba. Imma inti qisek qed tara proprju l-immaġini ta' kif jiena ma nafx jekk qatt iltqajt miegħek personalment, Thomas, li qed insellimlek. Imma kif qed nara lilek qed tfakkarni fl-immaġini li hemm fil-liżar ta' Kristu Torin, eh? Jiġifieri il-casting perfett, eh? Ħa ngħidlek fil-fatt, Thomas naħseb li rajtu inti, għaliex is-sena l-oħra għamilna dokumentarju dwar Ġesù u ltqajna miegħu minn ħafna bnadi. Iva, iva, iva. Inti kont ġo fih, hu kien ġo fih, u dak l-istess dokumentarju nhar il-Ġimgħa se nerġgħu nagħmluh f'Xarabha, proprju biex nilħaqu Thomas hemmhekk tafu, inti rajtu fuq it-television hemmhekk. Inti kont se tagħmilha tliet darbiet Thomas u mhux se tagħmilha issa, mhux hekk? Dis-sena kelli nagħmilha darbtejn. Dawn l-aħħar sentej għamiltha tliet darbiet. Ħaġa ovvja, għala problema żgħira ma stajtx nagħmilha hawn tliet darbiet. Imma issa bħal speċi li issa waqaf kollox, nippreparaw kif naqbad ngħid. Malajr, malajr Thomas għax ma tantx għandna ħin. Inti minn minn dwett tagħmilha ta' Kristu, Kristu lilek influwenzak, hux vera? Eżatt, eżatt. Il-ħaġa hija li tagħmilha ta' Kristu tħoss li dak li tagħmel tagħmlu għax temmnu. Hija xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa li minn ta' età żgħira dejjem kont dejjem xtaqt li nagħmilha. Hekk, imma ġifieri kieku kelli ngħidlek x'inhu konkretament dak li sirt tagħmel iktar minħabba li sirt taf il-Kristu, x'inhuma? Affarijiet li minħabba f'hekk u mhux il-ħaġa hija li inti Li taħdem ma' ta' Kristu hija xi ħaġa sabiħa, hija xi ħaġa tajba. Ma l-ħajja ta' kif tgħix inti mbagħad tittara s-sitwazzjoni. Meta kellimtek hawn, meta ltqajna bl-iskajp ukoll, inti għedtli għedt li sirt naħfer iktar minn mindu qed tagħmilha ma' ta' Kristu. Sirt nuri iżjed solidarjetà, qed ngħid sewwa? Eżatt. Fejn jiena bħala persuna fejn nista' ngħin, ngħin. Dejjem tittaħfet. Jiena dejjem trabbejt b'erba' affarijiet li dejjem tħobb, taħfer u tgħin il-proxxmu tiegħek u ma tgħix. Huma erba' affarijiet li jekk inti tgħixhom, jiena dawn tathom lil nanna tiegħi u għadni ngħożżhom sal-ġurnata tal-lum u ngħix bihom. Nirringrazzjawk u nsellmu lilek u nsellmu l-ħafna nies illi kienu se jkunu f'pageants u hekk u llum se joqogħdu d-dar. Jiena nixtieq insellmilhom għaliex naf x'diffikultà kbira hi li inti tħassar dawn il-pageants kollha. Ovvjament aħna din id-deċiżjoni għamilnieha anke b'diskussjoni u djalogu mal-awtoritajiet tas-saħħa Huwa essenzjali li nevitaw il-folol bħalissa u dawn għall-grazzja t'Alla jiġbdu l-folol, imma jiena nixtieq insellem nies bħal Thomas li mhux biss jagħmlu dan is-servizz lill-komunità imma anke jiġu influwenzati mill-personalità straordinarja ta' Ġesù. Imma jiena xi ħaġa li laqtitni ħafna, Peppi, huwa meta Thomas semma lin-nanna. U jiena lill-anzjani meta f'dawn il-ġranet nipprova nħeġġiġhom biex jibqgħu ġewwa, li ngħidilhom huwa, isma' aħna għandna bżonnkom. Ibżgħu għalikom infuskom. Għax jekk nitilfukom inkunu tlifna tassew teżor ara Thomas x'għamil nanna. Il-Papa stess jiftakar lil nanna tiegħu bħala dik li għallmitu l-ewwel passi tal-fidi u sar Papa. Immaġina! Din il-mara kienet qed tgħallem tifel ara u u fil-fatt jirrakonta hemm għandhom ukoll tradizzjonijiet bħal tagħna, isma' dak, dak Ġesù miet imma nhar is-Sibt filgħaxija ħa jqum mill-mewt. Hija l-ewwel xandiera tal-aħbar it-tajba li rċieva Giorgio Jorge Bergoglio, illum Papa Franġisku, minn nanna. Kien għadu.